abusua me mo akɔ baba obedwan tv so ɛnɛ ɛyɛ episode foforɔ koraa ɛwɔ life so wɔ dwumadi a abere na abere nyinaa yɛde brɛw ɛda wukuada biara Na sɛ wo nya nsɔscribe to obed one tv a mesrɛ wo sɔscribe o ɛho bɛhia paa sɛ wobɛhyɛ na wa like na wode comment ato waseɛ ɛsiane sɛ program wei ɛyɛ adeɛ a yɛkasa ɛfa abrabom nea wakɔm ɛne nea ato a wofii sɛ wo nko ara ne adeɛ a wokɔm na wanya aboafoɔ obi asɛm a wɔbɛka no atumi ahyɛ wo nkuran ɛno nti sɔscribe o na hyɛ na like na fa wo comment to aseɛ na ma onua nso ɛnya bi ɛnhwɛ na sɛ metwa me ho aba na afei me ne m'apamni anaasɛ nɛ nea me ne no bɛdi nkɔmmɔ ayɛ dwumadie wei a, mekae wo sɛ ɛyɛ dwumakuo bi na aso masene. Ɛyɛ YPM Media College, YPM Media College. Wɔse sɛ woyɛ nipa dasani na wopɛ sɛ wobɛyɛ nsɛmtwerɛni mapa wɔ ɔman Ghana mu hɔ anom sei, na yɛka sɛ abusua yi mu wo nso wade wade bi Na yɛka yɛbɔ din a yɛabɔ din a, ɛyɛ EPA Media Clinic gyina hɔ sɛ wokɔ kɔgye wo nteteɛ papa firi ɛsiane sɛ ɛyɛ bosome nsia na wɔde wo afa nteteɛ mu na waba abɛyɛ kwabene, hostel facilities, baabi biara a wɔde wo ti bɛto, nsuo nsɛm, biribiara yɛ kama kama, school fees boɔ da fam bɔkɔɔ, wɔn fam sini koraa na ɛkum no, ɛyɛ thirty cedis pɛ, wonya afa pɛ na wakɔ fɛle na waba school yi, wotua kakra na wahyɛ aseɛ, ɛnto sɛ bosome nsia no nnuru na wonwie school ɛngye wo diploma certificate no. na watua school fees awie na sɛ waba abɛyɛ kwabene anaasɛ nsɛmtwerɛni mapa wɔ ɔman Ghana mu ha ne wiase afa no nyinaa baabi biara a wopɛ sɛ wokɔ biara adeɛ a ɛwɔ mu yɛ dɛn koraa ne sɛ ɔpanin wonya awie school yi pɛ ɔbɛhwɛ apɛ station ama wo na wakɔyɛ wɔ attachment bosome mmiɛnsa wowie pɛ baabi a wopɛ biara wotumi kɔ ɛkɔ ɛkɔyɛ adwuma frɛ EPM Media College wɔ ahomatorofo yi so 0241 39 three five three four zero two four one three nine three five three four EPM Media College Announce Raising Professional Media Star Me a medi dwumadi yi ho tintiman anaasɛ kyeame me din de Obi Piesie Nana Asare Wofrɛ me Kontommire GH Mama Tracy Bee anaasɛ Beef Man a mɛgye wo so Metwa me ho aba simma pɛ me ba pɛ yɛbɛhyɛ dwuma Me din de wɔfa a Jenim Boateng mayɛ nsɛmtwerɛ adwuma bɛboro mfeɛ du nie. Ɛkaa me nko a, ɛwɔ sɛ obiara nya nsɛmtwerɛni wɔ n'abusua mu. Sane sɛ ɛyɛ adwuma pa a, mfasoɔ bebree na ɛwɔ so. Na adwuma yi, wobɛnya mu awura a, na ɛgyina sukuu korɔ a wowieeɛ so. Ebia na ɛda w'akoma so anaa wo dehyeɛ bi akoma so sɛ ɔnyaeɛ a, anka ɔbɛyɛ TV anaasɛ radio so adwuma. Ɛneɛ na fa no bra EPM Media College, Apuei Mantam ha nyinaa, sukuu a ɛso tsen afoforɔ no nyinara. Yɛwɔ sukuufoɔ firi Ghana afanan nyinara na yɛatete nnipa bebree a ne saa nti Ghana ha radio station biaa a wobɛwura mu no wobɛnya odwumayɛni a owiee sukuu wɔ EPM. Ɛsiane sɛ EPM Media College nhyɛ radio station biaa ase nti no nsɛmtwerɛfoɔ akuku dam a Firi stations ahodoɔ bebree mu na ɛba. Ɛbɛyɛ fees no da fam bɔkɔɔ. Hwehwɛ yɛn wɔ Facebook so, EPM Media College. Fa number yi na frɛ na me ne wo nkasa seesei ara. Ɛyɛ zero two four one three nine three five three four, zero two four one three nine three five three four EPM Media College still raising professional media stars. Abusua, mesan ma wakɔ aba biem. Meda wo ase sɛ wagye berɛ atwɛn me na matwa me ho aba. Na ɛnnɛ, nnipa a manya no wɔ fie ha wɔ Life so wɔ Ɔbra Yɛ Ɔko dwumadie so yɛ Madam Sandy. Madam Sandy yɛ obi a ɔyɛ business woman a ɔbɔ ne ho mmɔden wɔ abrabɔ mu yie paa. Ɛnnɛ, mɛnya na me ne no bɛkyɛ n'abrabɔ mu nsɛm na wo nso wanya bi de ayɛ suadeɛ. Maame Sandy, maako aba. Yɛɛ nea. Na ɔhonam mu te sɛ. Nyame adom, ɛkorokora yɛ, nanso ɛ. Ah, Yehowa adom, yɛbutu hɔ saa. Yɛda Nyame ase. Ɛnnɛ yɛda sononko koraa wɔ life so wɔ. ɔbra ɛɛ ɔbra yɔko dwumadie yi so. Easter yi wodi ne sɛn? Oh, ɛkɔ yie, Nyame nti, ne biribiara yɛ kama. Nsɛm a ɛkɔkɔ kɔ so, ebi su na ebi ebi anto. Esu no deɛ obiara bɛsu na ne den no ɛna ɛbɛkyɛ nti no ɛyɛ ɛkɔ yie Nyame adom. Yɛda ase paa. Yɛka. maa Sandra, anaasɛ Madam Sandra. Yenim sɛ woyɛ business woman a wobɔ wo ho mmɔden wɔ abrabɔ no mu yie paa. Deɛ ɛdi anim no no, yɛka maa Sandra koraa a, woyɛ hwan? Yoo, meda ase. Yɛka Sandy a, ɛyɛ me ara na me nie. Me ara na mete ha a wohu me yi. Ɛɛ, sɛbe me, menhyɛ da nyɛ obi a mekyɛn so biara, me ara me nie. Saa na mɛka no tia. me ara na mete ha yi. Maa Sunday startee abrabɔ wɔ yɛn bere a na wusua. Eh, okay. Asɛ nkɔkɔɔ ha yi ara na mahyɛ da atena akyɛ kakra because asat m'ani fiiɛ no deɛ ɛha na yɛde me hyɛɛ aseɛ nti na asɛ nkɔkɔɔ ha no na matena akyɛ kakra nti abrabɔ no deɛ ɛha yi ara na mehyɛɛ aseɛ. Nti no wonyiiɛ no abusuafoɔ aka akyerɛ wo sɛ anaa wo maame aka akyerɛ wo sɛ nkɔkɔɔ na mofi ankasa? Mpakyɛw daabi yɛyɛ kɔmfoɔ yɛfiri kɔnkɔ atia. Kɔnkɔ atia na mo firi. Mpakyɛw ae. Maame ne paapa tena hefa na ɛde woo. Ɔmo tena nkɔkɔɔ kuro yi mu a. Ah ɔmo te ase sisi a. Ɔmo nyinaa wɔ hɔ. Wo hyɛɛ sukuu ase ɛwɔ he. Ɛɛ me hyɛɛ sukuu ase wɔ nkɔkɔɔ sukuu ɛwɔ ata ne ata ɛyɛ TI Ahamadia. na mefiri hɔ bɛsen megyae wɔ primary mekɔtoaa so wɔ Petals Education Centre nti ɛhɔ na mede kɔwieeɛ ɛna yɛdidi mu saa a ɛnnɛ yɛte ha. Adɛn na wokɔɔ Ahmadiyya a wogyae? Oh, wohu sɛ asɛ eh, awofoɔ na ɛsɔ w'asena ama wakɔ nti ebi ɛbɛtɔ baabi na ahoɔden no nni hɔ saa a agye sɛ ebi a wote aseɛ nti Mede kan kɔɔ petals kra kakra ahaa ɛna me gyaeɛ na ahoɔden ahoɔden no to baa fam nti me gyaeɛ na me san kɔɔ Ahmadiyya no because na ɛno deɛ ɛyɛ aban nti no ɛyɛ free a agya yɛbɛtumi ayɛ no kakra nkakra saa nti ɛsan apagya ne ho kakra na wɔn san de me kɔɔ petals hɔ na mede kɔ wie yɛ koraa mede ɛn. Na sɛ Ahmadiyya no na ɛyɛ government school. Mpakyɛw ae. Nana wo ka sɛ ebia ahokyere na ɛbaeɛ nti na maame mo yii wo de kɔɔ sukuu foforɔ. Ɛnna maame na ɔyɛ adwuma bɛn? Maame yɛ odwadini a ɔtɔn adeɛ wɔ Nkɔkɔɔ Central Market. Ɛnna na paapa nso ɛ? Paapa nso yɛ obi a ɔtwi hyɛn. Ɛyɛ driver ni? Mpakyɛ ae. Ɛkaa ne mu deɛ ɛn taxi anaa dɛn? Oh, cars no deɛ watwitwi bebree but seesei yɛ yi deɛ nea ɔtwi no yɛ taxi.

Eeemm biribi nti no deɛ ɛha yɛ kwan ho nti no yɛnkɔ yɛn next question. Na wotumi wie JHS? Matumi awie, Nyame adom. Na wowɔ mfie bɛn, year bɛn mu na ade wiei? Eemm me wie JHS, mfie a na mewɔ deɛ menkae but year a mede wieɛ no na mɛkae. Me wie JHS two thousand and ten na me wie JHS ɛwɔ Pet House. Nana a woka sɛ maame tɔn adeɛ no nti na sukuu mu asɛ challenges kakra wɔ mu. Challenges bɛn saa ɛna na wofeesi ɛberɛ a na wɔ JHS level? Oh challenges no bi ne sɛ sɛ ebi a akwadaa deɛ wokɔ sukuu a yɛbɛma wo sika na wode akɔtɔ biribi adi anaasɛ wei bi no na ɛnte saa ahaa na yɛn me deɛ no akɔyɛ yɛnya classes ma wo a wobɛkɔ na yɛma break a waba fie abɛdidi. Saa na na ɛteɛ. Adɛn, na mo fie no ne sukuu no na ɛbɛn? Ɛɛ, na sukuu no ne efie bɛn. Azat na ɔkra gu so bɛn. Nti na wokɔ sukuu na wo nnamfofoɔ tɔ aduane na wontɔ bi a, ayɛ a na wo werɛ aho? Oo, meyɛ akwara nti me werɛ deɛ ɛbɛho. Sɛ wo nnamfo foforɔ tɔ adeɛ na wontɔ bi. Ɛɛ, wohu sɛ sɛbi ɛnyɛ aduane bi a ɛkyɛn so koraa mpo at least sɛ ebia wakɔtɔ popcorn bi na wode ama break asɛ wakɔdi efie aduane no abɛn no koraa ɛnsi ahe bi. Woba a wonenam hɔ saa ara ne nkurɔfoɔ adze wagye drink, wagye popcorn, wagye meat pie na wonenam hɔ saa ara ɛdɛ nyaa asɛ wobɛboto kakra. Na woannya adamfoɔ bi wɔ sukuu mu a wonim sɛ sɛ woannya bi koraa wɔbɛtumi atɔ bi ama wo? Dabi. Nnamfo de, na ebi wɔ hɔ saa, na mmom no, me maame de adwene bi too me tirim sɛ abofra no bi wɔ hɔ a sika no a ɔde ba no, ɛnyɛ mfiri n'awofoɔ nkyɛn na ɛba. Obi wɔ hɔ a, n'awofoɔ na ɛde ma no deɛ, obi nso wɔ hɔ a, yɛama no no na ebia wafa kwan bɔne bi so asan anya bi aka nti no, sɛ wokɔdidi didi wɔn nnuane ne ade na sɛ ɔhaw bi ba a, ɔkyerɛ me plain sɛ wo ara bɛkɔ akɔfeesi wo adeɛ nti na mama da me ho so sɛ, Kakra no a yɛano asi fie ama me no, Agya, mɛba abɛdi no saa. Ná wowɔ sukuu mu, na abɔ wo ho mmɔden pa? Oo, na meyɛ m'afa mu deɛ. Sɛ woreti a, exams no na wotɔ so sɛn? Menkae. Akyɛ. JHS as 2010 deɛ, akyɛ. Na wofii sɛ, wonkae dɛ sɛdeɛ na wofeeli o? O, daabi. Ah me nfeeli ahaa me nfeeli oh na me yɛ adeɛ because I quite remember sɛ teacher ni bi kyerɛ me English ɛwɔ petals ɛma ne ɛm ɛ asɛ na ɔn ne ɔn n'adwene nhyɛ dɛ nsi pi yie ɛwɔ me ho because ɔbɛkyerɛ adeɛ ɛwɔ classroom a ɛ hardly sɛ mɛ contribute. Sɛ mama me nsa so aka but eduru exams na ɔde ma me a, mɛtra ma no pɛpɛɛpɛ. Nti na papa no adwene ne sɛ ebia na obi na ɛboa me exams time no a na menya biribi. Nti mmere bi mekae sɛ yɛtwerɛɛ English. Yɛwiee exams no nyinaa no, papa no san bɛyii me guam paper kyerɛɛ me sɛ, Sandra, wobɛtena ha atwerɛ paper yi bio na mahwɛ adeɛ. Nti if sɛ ɛte saa deɛ a, na yɛ deɛ mɛbɔ aba so ntɛ saa deɛ na mahu neɛ mede bɛyɔ Kristofo su nti ɔyɛɛ no saa na ampa ara nso neɛ metwerɛeɛ no ɛno ara na mesan twerɛ de maa no. A wotumi twerɛ no kama? Oh, me a na metwerɛ m'adeɛ nti na adɛn na mentumi ntwerɛ metwerɛ no kama kama maa no. Secondary eh, JHS level obi yɛ wɔ adeɛ ma no hyew. Mm, paa. Wobɛkae? Mɛkae. N sɛ adeɛ ahyew deɛ, mɛkae. Ɛyɛ da ade? Ɛɛ, ɛne sɛ, wohu sɛ waba asɛ wokɔ akɔ sukuu foforɔ na afei na abɛmaki friends ne ade. Nti I quite remember sɛ meka aborɔfo bi na metiiɛ. Ɛna unfortunately nso so no, na nnipa no a wɔwɔ hɔ no nyinaa wɔayɛ wɔn ho dada ma dada ma, na agya, wɔaborɔw a, wɔasan akɔka borɔfo no wɔakɔti. Just imagine. Nti metii borɔfo no. Ɛma wɔn sɔɔ me siri mu serem serem serem serem serem. Ɛyɛɛ me ya, ɛhyee me paa sɛ oh, mennim ade yi na maka ti. Ɛwɔ sɛ nka wɔboa me na akɔrɛkte me mmom. Nanso ansi saa. Enti one lady bi, mekae no paa, Matilda, ɔno na saa berɛ no ɔbɛtwitwa gyee me. Matilda na ɛbaeɛ, ɛna na she was good in English, sɛ ɔreka no no, na ɔyɛ fluent paa. Enti Matilda na ɛbaa hɔ that time na ɔbɛkae sɛ no, wɔanyɛ ade because ɛyɛ kasa na maka eti. Enti. Instead se nka ɔmo bɛ sere me no wɔ se nka ɔmo correct me nti lady no ne me kɔ ɛnantee yaa firi ɔmo nkyɛn aa kɔɔ some time ɛfiri hɔ no aa koraa na ɔbɛ dane madamfo nti na asɛ afei wohu se asɛ ɔne obi a ɔno ɔyɛ open like ɔf ɔkasa alright me wɔ school na me yɛ dinn kakra as at nnɛ koraa mpo no I'm a shy type kakra ɛwɔ nneɛma bi ho nti ɛnya nneɛma bi a na ɛbi a. mɛ mɛ expose anaasɛ mɛyi me ho apies daabi na meyɛ shy type kakra nti ɔno nso bɛhuu sɛ that is me me how nti ɔboaa me ɛwɔ nneɛma bebree mu ebi wɔ hɔ a yɛakɔ break ne yɛbɛkɔ atɔ aduane ntɛm ne yɛdi ɔbɛba ne me ne Matilda kla ɛwɔ class na ɔguide me wɔ nneɛma bi oh ɔboaa me yie paa nnɛ sɛ metumi ka borɔfo na sɛ meka ne yie a mɛka sɛ she played a role ɛwɔ mu bi. Ntsi nka enye w'adamfo no a otumi korɔkorɔ wo anaasɛ ɔhyɛ wo nkuran no a, nna ɔnam serɛ na wɔserew no, nna ewɔ wo mu sɛ nka wobegyae skuul no anaa? Oh, na skuul no deɛ enni me mu se megyae because na memayɛ m'adwene se megyae koraa a, me maame mma minnyae. My mother is a principle person. Me maame akɔyɛ sɛ ɔbaa barima. Uh-huh. Ntsi, ɔkasa koraa mpo a, ɔnkasaeɛ koraa na ɔde n'ani kasa koraa mpo a, Wonim nea ɔpa kyɛ. Mhmm. Nti na sɛ nka me me koraa mayɛ m'adwene se mɛgyae a, nea ɔde wo kɔeɛ no nyɛɛ saa adwene no, nti wonni right biara sɛ wobɛ take saa decision no. Nti na mete mu. Na kyerɛ sɛ nea ɔtaa wo no mmrɛɛ a, wo nso wommrɛ. Wate aseɛ? Okay, yɛmfiri JHS nsɛnsɛm no so na yɛmmra. Wotumi kɔɔ secondary school? Metumi kɔɔ secondary school. Na maame ma ahoɔden tumi de wo duru hɔ? Oh Nyame adom ɔmo bɔɔ mmɔden because makɔyɛ ba panyin nti na ɔmo wɔ adwene bi titire koraa ne me maame ɔwɔ adwene bi wɔ ne tiri mu sɛ ba panyin deɛ ɛsɛ sɛ wo pia no because ɔno na ɛyɛ pillar no nti ɛsɛ sɛ wo pushi no ara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akyirefoɔ no bɛnya baabi asoso nti no although na nneɛma mu nyɛ mmerɛ deɛ nso ɔne me papa nyinaa bɔɔ ɔmo ho mmɔden paa yie. ɛma mitumi kɔ wie. Enti wuhu no sɛ w'awofo anya wo so mfaso? Oo, mɛtumi aka sɛ aane. Deɛ bɛn ntia? Ɛɛ, sɛ woka asɛm a metie koraa no koraa, woanya me so mfaso. So woahu? Aha, sɛbe ɛnyɛ obiara na ɛbɛka asɛm akyerɛ ne ba ebi a ɔbɛte. Nanso at me age yi, me maame tumi ka asɛm kyerɛ me, me, mebu no, metie as ebi a akwara ketewa a. ɛyɛ enough. Wo nkɔ secondary school no secondary school life na ɛte sɛn. Hmm eh ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy esan sɛ hɔ no wo kɔ hyia nneɛma bebree wo sua nneɛma nso bebree sɛ wo stand in life no ebetumi anya solid foundation a Mɛtumi aka sɛ gyina SHS. Ɛyɛ secondary school. Meka kyerɛɛ wo. Biribiara bi wɔ hɔ. Nnipa no, yɛwɔ ahodoɔ biara bi wɔ hɔ. Nti wotumi hu sɛnea wo ne ebiara bɛtena a, wofi mu pie a, ɛnyɛ problem ma wo so bɛ livi wɔ asase yi so. Mate sɛnea woreka yi, kyerɛ sɛ wokɔɔ secondary school no, adɛn, biribi too wɔ hɔ anaa? Oh, biribi deɛ too me paa. Ah, ebi ne dɛn? Ɛɛ, nneɛma bebree. Wohu sɛ, sɛ medi kan aka na maka sɛ, asɛ efie, nyɛ sɛ efie nyɛ, but ɛnhyɛ da nyɛ mmoroso a mɛka saa sɛ wobisa no nnɛ yi a obenya. Na apart from sɛ sɛ ebi a efie nyɛ but ɛnyɛ mmoroso sɛ ebi koraa nni hɔ no, sɛ wopɛ biribi na wo maame anaa wo papa annya a, Obusuani biara nni hɔ a obetumi aboa mo. Nhuu, yɛn yɛn line akɔyɛ sɛ wo ne, me ne me mma, me ne me mma na ɛwɔ hɔ, asɛ efiri tete nti na nnɛ nyinaa gyama saa na ɛkɔ so. Nti sɛ awofoɔ bi anya sika a wɔmfa nhwɛ ne mma? Saa na wɔn wɔn deɛ no gyama ɛteɛ because menhu ne sɛ asɛ eh mmoa bi afiri baabi baeɛ, me deɛ nea menim nyinaa mmoa bi afiri baabi baeɛ nso na ebia me parents no ama manya word a ɛndeɛ. I can't tell but nea me me m'ani fii no mehuiɛ ne sɛ ɛyɛ me maame ne me papa nkakra nkakra wei sɔ ha ne wei asɔ ha saa ne gya. Wokɔ secondary school no wonu ho mmerɛ bi sɛ anka wobɛgyae? Ɛɛ ɛberɛ a menuu me ho kakra ɛyɛ ɛberɛ a na yɛretɔn book textbook history textbook bi. Tikyani no ma yɛhu yɛ sɛ ɔno deɛ yɛnsua adeɛ na ɛpaase ne exams. Aha, gye sɛ ɔtɔ ne book. Nti book yi nso so boɔ wɔ soro kakra. Na mekae sɛ mefrɛɛ me maame. Me maame kyerɛ me sɛ ndɛ ɔkɔɔ dwam, dwam nyɛ. Nti me me mentwɛn na mese mate. Dɛn na mewɔ yɛ? Na mese mate. Nti metwɛn ara kɔsii sɛ. sika no yɛeɛ no koraa nyɛ ne nyina na ɔde baeɛ. Afei deɛ mekɔɔ ɛsɛ mekɔtɔ book na teacher no nso sɛ book no asa. Na mabɔ mmɔden ara nkurɔfoɔ deɛ wɔsua wɔn ada hema no akyɛ no na gya me nso mapɛɛkyepɛɛkye kakra ara suasua no nkakra nkakra saa mu. exams yi aba na matwerɛ, abɔ mmɔden ayɛ m'afa mu deɛ atwerɛ a menim sɛ o oh, questions yɛ wo sɛ wotwerɛ exams yi a wosan fa pepa no kɔ akyire kɔyɛ na mehwɛ sɛ ei adeɛ baeɛ a mekɔhwɛ notice board a kyerɛ sɛ berɛ a mafeele sɛ pɔtɔ me sɛ ei how ɛna na kyerɛ sɛ ampa sikyɛni sɛ ɔno deɛ wantɔ ne book a bɛ na ɛyɛ nokware ana nti na ɛyɛ bumabam kakra sɛ a ah, adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛyɛ saa na ebia wa woa wonim sɛ woatumi ayɛ adeɛ sɛɛ na ebia woanyɛ biribi sei nti akɔfa wei aba but ne nyinaa no ɛyɛ experience suahunu. Nti wohu no sɛ wodeɛ exams no deɛ wotwerɛe? Oh m'afa mu deɛ deɛ agya me because student a wobɛtwerɛ wohu sɛ mehyɛ ase akasa no wohu sɛdeɛ na efie teɛ no nti no na sɛbe memfa me ho ntoto ebinom Meyɛ me nneɛma sɛnea ɛsɛ sɛ agya, although ntumi nka sɛ ɛyɛ sɛnea ɛsɛ sɛ ɔyɛ no pɛpɛɛpɛ but meyɛ biribiara pɛ a na makae sɛ m'akyi te sɛn. Especially koraa mpo no, onipa a na mede no ba me consideration mu kɛse paa yɛ me maame because na ayɛ sɛ The na ɔnni but ɔfɔɔse sɛ ɔbɛ wate aseɛ nti na me maame deɛ ɛberɛ biara me me biribi ba me tirim sɛ mɛyɛ anaasɛ mekɔ baabi meyɛ biribi a ɛnyɛ n'ayi pɛ a ɔno ne nipa medi kan dwene ne ho sɛ maame wei sɛn na ɔbɛ fili sɛn na ɔbɛyɛ dɛn na ɛbɛsi nti me ti, ɔde, mede n'adwene hyɛ me ti mu dwene ne ho pɛ a, ade no a meyɛ no, sɛ mehwɛ na sɛ ɛnyɛ ne kwan so a, na megyae. Na kyerɛ sɛ ɛnam buuku no a wɔantɔn no nti na tikyani no hyɛ da feeli no? Mennim. Sɛ nso ebia, me deɛ megye me ho di se metwerɛeɛ, menka no sɛ ebia me na meregye me ho di, sɛ nso ebia ne deɛ metwerɛeɛ na mati deɛ a, mentumi nka sɛ ɛno nti na ɛma mefeeli. Hmm, abusua, ɛyɛ maame anaasɛ Madam Sandra ana yɛne no ɛredi nkɔmmɔ ɛwɔ life so wɔ ɔbra ɛyɛ ɔko dwumadie so. Mese dwumadie wei obi biara tumi ba so bi. Akwadaa koraa yɛawo ne foforɔ a ofii sɛ ɔwɔ story obɛtumi aka ma wo nso wo haw no a wokɔ mu no wahu sɛ ebi ato ne pɛn so ogu so te ase no Otumi ba dwumadi wei so bi. Na Maame Sandra yɛ obi a ɔno nso akɔ ɔhaw mu bebree. Na baabi a yɛbɛkɔ yi, yɛfrɛ no sɛ Hot Seat. Ɛhɔ na ɛyɛ life so wɔ no ankasa. Ɛhɔ na ɛyɛ ɔbra yɛ ɔko no. Ɛno nti no, yɛretwa yɛn ho aba na yɛabɛhyɛ dwumadi, yɛabɛtoa so. Sa, yɛabɛtoa so. Na yɛ dwumakuo bi na asɔ m'asene, YPM Media College, YPM Media College, nsɛmtwerɛ sukuu a aba Apuei Mantam, Nkɔkɔɔ Kurodua mu a ɛboa mmabunu ne mmabaawa ne mmeranteɛ nyinaa sɛ Obi biara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ nsɛmtwerɛni mapa na ɔtumi bɛyɛ te sɛ Kofi Adoma, kyerɛ sɛ menhu nea memmɔ ne din na mengya obi. Nea wopɛ sɛ woyɛ te sɛ ɔno ne baabi a wopɛ sɛ wode wo life kɔdu wɔ nsɛmtwerɛ adwuma mu no, fa w'ani kyerɛ ma wɔ EPA Media College na kɔgye nteteɛ na wɔpɛ na ɛbɛtumi akyekye wɔn abɛyɛ Kwabena. Me a mete hɔ yi, ɛhɔ na mekɔ kɔgyee me nteteɛ a ɛnnɛ Me nso mete ha a ɔrehwɛ me yi. Frɛ Ɔpanyin pa a ɔde sukuu yi bae wɔ ahomatorofo yi so, 0241 393534, 0241 393534. Yɛatwa yɛn ho aba simma, yɛba pɛ, yɛbɛkɔ hot seat a ɛyɛ life so wɔ Braayɔko no ankasankasa so. Nea ɛyɛ no deɛ, na ɛyɛ ntɛfɛntɛfɛ ho. Me din de wɔfa a Jenim Boateng. Mayɛ nsɛmtwerɛ adwuma bɛboro mfeɛ du nie. Ɛkaa me nko a, ɛwɔ sɛ obiara nya nsɛmtwerɛni wɔ n'abusua mu. Sane sɛ ɛyɛ adwuma pa a, mfasoɔ bebree na ɛwɔ so. Na adwuma yi, wobɛnya mu awura a, na ɛgyina sukuu korɔ a wowieeɛ so. Ebia na ɛda w'akoma so anaa wo dehyeɛ bi akoma so sɛ ɔnyaeɛ a, anka ɔbɛyɛ TV anaasɛ radio so adwuma. Ɛnneɛ na fa no bra EPM Media College, Apuei Mantam ha nyinaa, sukuu a ɛso tsen afoforɔ no nyinara. Yɛwɔ sukuufoɔ firi Ghana afanan nyinara, na yɛatete nnipa bebree a ne saa nti, Ghana ha, radio station biara a wobɛwura mu no, wobɛnya odwumayɛni a owiee sukuu wɔ EPM. Ɛsiane sɛ EPM Media College nhyɛ radio station biara ase nti no, nsɛmtwerɛfoɔ akuku dam a ɛfiri. Firi stations ahodoɔ bebree mu na ɛba. Ɛbɛyɛ fees no da fam bɔkɔɔ. Hwehwɛ yɛn wɔ Facebook so, EPM Media College. Fa number yi na frɛ na me ne wo nkasa seesei ara. Ɛyɛ zero two four one three nine three five three four, zero two four one three nine three five three four EPM Media College still raising professional media stars. Me dɔfo paa, mesan da wo ase biom sɛ woatwɛn me na nkɔmmɔ yi ayɛ wo dɛ na wo share na wo subscribe na wo comment na wo san ma wo nua bɔ ne nkaeɛ sɛ ɔmmɛhwɛ Obed One TV. Mese aha ana wobɛte abrabɔ mu nsɛm yie paa. Mfa w'afidie no anaasɛ nkyim ɛyɛ channel yi nkɔto baabiara, fa to wo Bird One TV so wɔ YouTube ha yi ara na hwɛ live yi so wɔ berɛ a yɛkɔ, wate? Na afei ɛne aduru Hot Seat, me ne Maame Sandra na ɛredi nkɔmmɔ ɛnnɛ da yi. Maame. Me nuabarima. Mpanimfoɔ se ɔbra wɔ hɔ yi, ɛyɛ ɔko, ɛyɛ ampa? Ɛyɛ ɔko papa. Dɛn na ato wo? Dɛn na woahu nti a wogye di sɛ ampa ɔbra yɛ ɔko? Ɛɛ, nneɛma bebree na mɛpɛ sɛ sɛ ɛbɛyɛ a nteaseɛ bɛyɛ adwuma nti no, mɛbɔ no asɛ mɛkyekyɛ mu. Nice, sɛ wo deɛ no kura shadows wom. Mete, mekyerɛ wo. Ɛnneɛ ɛnɛ deɛ atiefoɔ bɛte nsɛm. Meka kyerɛ wo. Okay, yɛnkɔ. Dɛn na ato wo? Dɛn na woahu? Ɛɛm, nneɛma bebree asisi. Ɔbra deɛ ɛyɛ ɔko o. Ɔbra yɛ ɔko pa ara esiane sɛ, sɛ ɛɛm, mehyɛ aseɛ sɛ merekasa a, ebia na nisuo abɛba a ɛma no nhaw. Why? Aha. Nea ɛte ne sɛ, hwɛ, nea ɛma meka sɛ ɔbra yɛ ɔko no, wohu, nea ɛdi kan, mɛfa nnamfoɔ side. Anaasɛ adamfoɔ bi adi hwammɔ? Oh, menka sɛ wadi me hwammɔ, but waputi me on my toes. Adamfo ayɛ wo dɛn? Wama masua adeɛ. Wama me anya asɛ me me Ma me nkɔ m'asɛm so. Okay. Eh, adamfoɔ hmm, asɛ eh, adamfofa no mu no wahu. Ɛyɛ adeɛ a me dɛ nka bɛtumi koraa mpo a ɛsiane nea mafa mu nti nka mɛka sɛ adamfo koraa no ɛho nhyɛ dɛ nhia. Adamfoɔ bi adi wɔ wo anaa? Oh, onndii me awu na mmom sɛ ɛɛ adamfo a, me deɛ mehu yɛn kadamfoɔ deɛ, wofa nea ɔbɛtumi aboa wo, ɛnyɛ mmoa mu sɛ ebia sika fam. Da biara meka m'asɛm sɛ, ɛnyɛ obiara na ebia ohia sika firi wo hɔ o, anaa nsuo anaa ataadeɛ. Obi hia kasa kɛkɛ atie wɔ n'asom. Kasa no a ɛreba, voice no a ɛreba no, sɛn na ɛteɛ? Ɛdɛn na ɛkyerɛ? Ɛka dɛn? Ɛdɛn na ɛde bɛba? Bere biara a wubebue w'ano sɛ worekasa no, bɔ mmɔden ara sɛ wo nsɛm a wobɛka no, nea edi kan, ɛhyɛ nkuran, ɛkyekyere werɛ, ɛma bo akoma tɔ yam. Sɛ wohwɛ na asɛm a woreka no, nneɛma mmiɛnsa a mebɔɔ so yi nyinaa nni mu a, ɛnka. Wahu? Before wobɛkasa no, bisa sɛ, Ade wei a mereka sɛ, ɛbɛkɔyɛ dɛn? Ɛdeɛn nti na meka? Na mfasoɔ bɛn koraa na ɛwɔ so sɛ mɛka? Wɔ kasa no bi a ɔwɔ sɛ yɛka ne wɔ kasa no bi a ɛni kwan sɛ yɛka? Aane, because to extent sɛ ebia eh, adamfoɔ ɛbɛ discourage you, ɛbɛma wahu sɛ you are nothing on this earth, like asɛ mfasoɔ biara nni wo so, yɛntumi mfa wo nyɛ hwee, asɛ woyɛ rejected ballot bi. Kyɛ sɛ yɛde wo yɛ biribi biara wɔ wiase a ɛnyɛ yie. Adamfoɔ o. Nso nka me deɛ menim sɛ saa adamfoɔ yi ara nso so no, na worebɔ wo ho mmɔden biara sɛ wo wobɛ asɛ wobɛhyɛ no nkuran, wobɛ ɔreyɛ adeɛ a na wabɛka akyerɛ wo, oh Sandy, this is what I'm up to. wobɛ encourage no, wobɛma no ahu sɛ sɛ sɛ ɔyɛ na ɔbɛtumi ayɛ. Nanso me me anamfo no me namfofoɔ no a manya no ebi yɛ pa ara na ebi nso so sɛbe ɛha adwene kakra. Dɛn na adamfoɔ de ayɛ wo? Adamfoɔ discourage me. Ɛtɔ mmerɛ bi na nka adamfoɔ ɛrema ma. ahu me ho sɛ sɛbe mfasoɔ bi nni me so abrabɔ wei mu. Kasa kasa a ɛfiri yɛn ano ba yi ara yi, ɛna mede ka kaa sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a yɛbue yɛn ano ka a, bisa wo ho sɛ nti me a mete hɔ yi na yɛkaa saa nsɛm yi kyerɛɛ me a, Anka ɛbɛyɛ den. Ayɛ sɛ ebia wote hɔ yi, Oh, woyɛ m'adamfo, me ne wo bɔ kosua tafere. Na wayɛ choice, Oh, m'adamfo, ebia anammɔn sɛɛ na mepɛ se metu. Ɔyɔnko pa, ɛdeɛn na ɛwɔ se nka ɔyɛ? Wobɛhyɛ me nkuran, sɛ wohwɛ na sɛ nnɛ nsɛm a mekae no yɛ nea ɛyɛ de a, wobɛhyɛ me nkuran wɔ ho. Na adeɛ a obiara bɛka sɛ yɛ, na wo w'adamfo no a wonim sɛ ɔno ne m'adamfo pa ara, nea mefrɛ no se me yɔnko no, Ɔno nko ara bɛtse a oe discourage wo. Ɔbɛ kyɛ sɛ ɔde wo bɛto fam, ɔbɛma wo a feele less of a human of w'ankasa wo ho. Asɛ mfaso nni wo so wɔ wiase. Nsɛm a ɛfiri n'ano bɛba, bamubuo nsɛm. Kyerɛ sɛ, ɛyɛ ahomete. But ɛdeɛn na ɛsiiɛ a wo fi sɛ w'adamfo bi de saa adwene nwuma no bi adi wo? Ɛm, sɛ ebia me di kan kaeɛ yi. Ebia sukuu na wopɛ sɛ wokɔ, anaasɛ biribi na wopɛ sɛ woyɛ wɔ abrabɔ mu. O, ebia wo ne nnipa a wosusu sɛ wo ne wɔn bɛdi ho nkɔmmɔ adi, ebia w'anafoɔ bɛyɛ nnan, nnamfoɔ bɛyɛ nnum adi ho nkɔmmɔ. Nnan no a aka no nyinaa sɛ yɛ, baako pɛ a aka no sɛ nyɛ. Ɛntɔ yie. Na sɛdeɛ wɔbɛka no no, woanteki care, na woanyɛ careful a, w'abam bɛbu easily. Sɛbe nnipa nso deɛ yɛyɛ nnipa. So wahu? Kasa a nnipa ka yi, ɛtumi hyɛ nkuran, ɛtumi, ɛbi nso tumi bu aba mu koraa. Enti sɛ wohwɛ na sɛ nipa no abɛka asɛm no akyerɛ wo no, wontumi nka nsɛm a ɛbɛhyɛ no nkuran, ɛbɛ motivate no sɛ ɔbɛyɛ nea wɔyɛ no anaasɛ Nea wayɛ no ɔbɛtoa so ayɛ a, mmue w'ano nkasa. Nanso wobɛ discourage no, wobɛma no ahu sɛ ne su nni mfasoɔ, asɛ wobɛka no sɛ wo nkutoo ne nipa, wo nni hɔ a obi foforɔ biara nni hɔ. M'adamfo pa ara yɛɛ me bi. Anaa waka asɛm bi ma w'adamfo de w'ano asi bɔne. Asɛm a meka yi, adamfo a meka yi nso, ɛyɛ ɔbaa koraa a anka ɛnyɛ me ya, ɛsiane sɛ yɛnim sɛ sɛdeɛ mmaa deɛ, ɛɛ yɛn nsɛm keka bi ne yɛn nneyɛɛ bi no, bɛrima o, bɛɛma. Me ka kyerɛ wo, ɛyɛ ɔnwanwa. O, ɛnyɛ me ɔnwanwa, sɛ nsakyera nyina nyɛ pɛ, but sɛ bɛɛma no. Ɛbɛyɛ saa no. Ɛno nti na ɛnnɛ ama me ka wɔ program wei so, me nkaa wɔ baabiara da. Ɛsi, masua me lessons afiri mu, I'm moving on. Bɛɛma nyɛ sɛ ɛbi a, eh, bɛɛma a wo ne no ɛte, te ɛbi a relationship anaa sɛ friends. So, but, anytime biara sɛ. biribi good bɛba a, wobɛka sɛ oh, nnipa wei yɛ close. Ɛna because of me, wohu sɛ mmaa yɛkasa ne ade ade nti no, ɛyɛ a na metaa pɛ mmarima nnamfoɔ pa ara kyɛn mmaa. Because woka w'asɛm kyerɛ barima a, ɛyɛ secured more than ɔbaa. But saa barima no deɛ, na ɛy ɛy anka mede faa mmaa mmom nnamfoɔ a, saa berɛ no a. akɛyɛ. Na sɛ wohu no sɛ barima no a wofaa no saa yɔnko no, wonya trust bi wɔ ne mu sɛ nka wobɛtumi ne no akyɛ wo nsɛm. Woate aseɛ yi? Aha. Ɛna wo ne no kyɛ, me ne no kyɛɛ me nsɛm nyinaa wieeɛ no, ɛsan turnee back to me. Ɔsan, saa nsɛm no a me ne no hyɛɛ no nyinaa no, ɛno ara na ɔsan de pɔnkyee me. Ɔkɔka kyerɛɛ obi, anaasɛ ɔde kɔyɛɛ dɛn? Ɔka kyerɛ obi koraa te sɛ wo nko ara koraa na ɔreka a, anka ɛnyɛ problem mma me, because ebia na nipa no nso betumi abɔ n'ano, ɔbɛtumi ayɛ dinn. Na to extent sɛ ebia eh, ɔmmɛka nkyerɛ wo nko ara, na ebia yɛn nnamfofoɔ bɛyɛ nnan, nnum, na ɔrebɔ ne ho mmɔden ara sɛ ɔbɛsɛe me akyerɛ wɔn nyinaa. Sɛbe sɛ wo na. kwan bi so nti no, ɔmpɛ nnipa no asɛm a, mma nko afoforɔ aka nso nnyɛ wɔn adwene sɛ wɔmpɛ n'asɛm. Ɔde akonnwa bi bue maa wo a, woka kyerɛɛ no a, ɔfaa akyire kɔsii kwan anaa? Oo, akonnwa mmue. Na ayɛ sɛ ebia mepɛ sɛ meyɛ biribi wɔ me life mu. Woyɛ m'adamfo barima, me ne wo bɔ nkɔmmɔ, ɔka w'asɛm kyerɛ me, meka m'asɛm kyerɛ wo. So wahu? Because ɔka wo deɛ kyerɛ me nti no, ɛba ma, ɛma me bɛnya trust wɔ wo mu sɛ, oh, ɛnneɛ adɛn na mentumi nka m'asɛm nkyerɛ me yɔnko yi? Meka me nsɛm kyerɛ wo nso woka wo deɛ kyerɛ me. So wahu? Na afei, asa nsɛm a magye wo adi, matruste wo na maka akyerɛ wo nyinaa no, m'ani baa me ho so no, na ne nyinaa gu abɔnten. Enti nnipa ankasa deɛ, ɛnnye nnipa nni. Me koraa seesei a mete me ara me ho koraa menngye nndi. Na kyerɛ sɛ wo deɛ na akɔyɛ sɛ sɛbi wo ne no, fa no sɛ wo ne no te na moayɛ biribi na ɔde wo ho pictures akɔ abɔnten. Oh, ɛnyɛ, ɛna mɛka sɛ ɛnyɛ adamfoɔ sɛ ebia me ne no tenaa, boyfriend anaasɛ relationship biara. Ɛyɛ just friends. Friends. Aha. Na ne ne share ideas. Ɛɛ, because ɔma me gyee ne diiɛ. Wohu sɛ, bi kɔ, sɛnea ɔno tumi kaa n'asɛm bi kyerɛɛ me ne adeade no, nti ɛmaa me nso mebɛgyee no dii. Ɛse, oh, ɛnneɛ, wotumi ka w'asɛm kyerɛ nnipa yi a, woyɛ secured, because ɔyɛ barima, nti na ɔbɛtu wo fo wɔ nneɛma bi ho. Ɛnna na wo ne no kasa nso a, ne nsɛm bi mu no, na ayɛ sɛ ɔsoundi matured. Nti ɛno na ɛma me gainii saa trust no sɛ, oh, ɛndeɛ sɛ nnipa no yɛ matured deɛ a, why not mɛtumi a trust no with me nneɛma me nsɛm bi a ɛyɛ confidential nti. Nti ama wanu wo ho sɛ wo fa adamfo? Me nka sɛ manu me ho sɛ me fa adamfo because as me no ka sɛ me wɔ namfoɔ bi a they are very good they are playing a role a even um, ebi koraa me sister anaa me brother bi ntumi mplay. Enti menka sɛ manu me ho wɔ nnamfofa ho na mmom manu me ho sɛ me trustee that particular person no. Nti saa adamfo no ɔyɛ wo saa? Nene, wote ne nka? Ɛm, mente ne nka. Ebia obi nso aka asɛm akyerɛ obi te sɛ na wo nso aka bi akyerɛ obi a wama no abu abɔ wo yi. Saa nipa no ebia ne deɛ na ɔwɔ kɔn mu no ɛso sen wo deɛ no. Asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ saa nipa a ɛnnɛ ɔhwɛ yɛn yi sɛ ɔnhwɛ n'ano diyisɛm yie anaa ɔnyɛ dɛn? Nsɛm a mɛka deɛ, ɛdɔɔso. Mɛka akyerɛ wo a wohwɛ me a ebia m'asɛm yi bi ato wo ne sɛ, Ntraste nnipa bebree. Nnipa sɛe. Sɛbe, nnipa yɛ nnipa. Sometimes wo ara koraa wo ho no, wotumi yɛ biribi a, wowie a na wɔabisa wo sɛ, Ei, nti me na meyɛɛ saa ade wei yi? So na ɛnyɛ ahapene awie? Nti sɛ ɔde wo trust bɛwura nnipa mu no, ɛnyɛ, ɛnyɛ. Ɛna ɛbio mu nso, yɛn bɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛ live private life kakra. Yɛn have mean time for yɛn ara yɛn ho. Hwɛ, if wo wɔ biribi ɛka kyerɛ adamfo a, fa Nyankopɔn yɛ w'adamfo. Nti no sisi a no fa no wobɛhu sɛ Mma obi mfa adamfoɔ biem anaa? Fa damfoɔ na mmom hu wo limit wɔ wo kasaa mu. So woahu? Da biara meka asɛm bi sɛ ansa na obi bɛnya wo adi wo bɔne anaa adi wo awu ayɛ wo bɔne no, agye wo bue w'ano kasa na wagyina asɛm no so de ako atia wo. Na sɛ sɛ ɛyɛ kasa na woakasa ma obi de ako atia wo? Megye, ae. Sɛ mankɔ, ka mantruste no anka m'asɛm ankyerɛ no a, anka. ɔkɔ abɔnten sɛ ebia ɛɛm mɛka nipa wei ho asɛm sɛ mɛka nka ɔnya biribi anka ahan but me meka biribi kyerɛ ne nti no wanya biribi agyina so ɛna me di kan kan sɛ me ya me nsɛm na meka no no ano san de pɔnkye pɔnkye me. Yɛmfiri anamfoɔ nsa nsɛm no so wokaa sɛ wobɛkyekyɛ wo nsɛm no mu sɛ yɛfiri nnamfoɔ no so adeɛ bɛn biom na asan to a ɔfiri sɛ ɛno wobɛtumi ne matiefoɔ anaasɛ mahwɛfoɔ akyɛ ama wɔn nso wɔanya nkuraase wɔ mu sɛ nea wɔkɔ mu biara wɔbɛtumi de ato dan. Okay, um, nea asan, masan akɔ mu biom ne sɛ, ma, mabɛhunu sɛ abrabɔ no, wahu, ɛyɛ one step at a time. Sɛ ne sɛn ho? Sɛ, hmm, woka sɛ, ebia wobɛhwɛ afoforɔ asa de asa wo deɛ a, wobɛfom. Enti bere biara no, bɔ wo ho mmɔden sɛ wobɛyɛ focused wɔ abrabɔ mu na wonhwɛ nea obi reyɛ na wode ayɛ bi. Mepɛ sɛ ahoma wei na metɔ. Nea ɛwɔ sɛ wode w'ani susu nyinaa yɛ ahoma no, na woahyɛ aseɛ ayɛ ahoma no ho adwuma apɛ ho sika a wode bɛtɔ. Na sɛ ebi a wobɛka sɛ ebi a me nua wei live wei, me nua wei yɛ sɛɛ, enti ɛsɛ sɛ meyɛ bi no, ɛbɛha ɛbɛ woanhwɛ yie a it will get to a time a wa wo wo wobɛgyaa ho ama asɛ wobɛ wo kyerɛ sɛ mehu sɛ na memfa menhu word a memfa nka nhyɛ hɔ. De woayɛ bi ama ayɛ wo bɔne so anaasɛ woayɛ dɛ? Ae ebi ayɛ me bɔne so paa. Ɛyɛ dɛn na esii na dɛn na ɛbae? Asɛ wohwɛ wei life oh wei deɛ te sɛ ma menkɔpe no. Obiara ne ne life a ɔde baa wiase. So wate ase? Nti, wohwɛ a, hwɛ wo deɛ ɛne wo background. Na ɛyɛ a na baabi a ɛsan medi yaw kakra ne sɛ, ɛɛm, mehwɛ baabi a mefi, me maame asɛ nteteɛ nkakra nkakra ne ade. na afei mumu no a mipagyae no a mihu sɛ nka ɛwɔ sɛ me ara mitumi meto m'ani kɔhwɛ m'akyi na mitumi gyina so yɛ me nneɛma bi, yɛ nneɛma bi a sɛnea ɛsɛ sɛ meyɛ no, na afei ayɛ sɛ me divert-eɛ from. But ne nyinaa mu no, memfa blame no mma obiara sɛ ɛyɛ nsɛm bi a sɛbe ɛyɛ a nnipa bi keka, nkurɔfoɔ bi discourage nnipa dodo. Mm, enti ne nyinaa hyehyɛ mu hɔ ara. Ɛna if wo nso so nipa no ebia wonyɛ strong, ebi koraa mekan waa personally no nhyɛ da nyɛ strong saa, ebia mpaebɔ mu anaa wei mu koraa wonhyɛ da nyɛ strong saa. Nneɛma bi a ɛte sɛ tumi bu w'aba mu, kyerɛ sɛ etumi twe w'adwene koraa firi ade a wopɛ sɛ woyɛ wɔ wiase no ho. Enti yɛ a yɛnyɛ focus, yɛmfa yɛn ani nsi nea ɛbɛboa yɛn, nea yɛrehwehwɛ. Nea ɛsɛ sɛ ɛba yɛn akwan mu no, yɛnyɛ more focused wɔ no so, na yɛnti, yɛngyae sɛ yɛbɛtietie voices a ɛfiri nkyɛnkyɛn reba no. Ɛyɛ distraction. Me, saa voice no, memfrɛ no sɛ yɛ ɛ, ɛ, ɛyi, choice. Ɛyɛ distraction. Ɛyɛ wɔn opinion. Wɔn opinion sɛ you can't do it. Wɔn opinion sɛ wontumi nyɛ biribi biara with your life. Wo, mfasoɔ biara nni wo so wɔ abrabɔ yi mu. Yɛde wo yɛ hwee a, ɛnyɛ yie. Ɛno yɛ wɔn opinion. Ɛyɛ voices no a ɛwɔ akyire no bi a. Na wo nso so wo inner man no, ɛdɛn na ɔka kyerɛ wo? Ɔse dɛn? Nti tie no mmom. Megye di sɛ metie me inner man no a, ebia anka ankɔwie me biribi a ɛte saa. Nti me deɛ mɛka sɛ abrabɔ wei mu no, mafrɛ asiane bebree. with encounter with nnipa ankasa no, amema behu sɛ, sɛ wode wo werɛ paa bɛhyɛ nnipa mu, anaasɛ wobɛ trust nnipa with w'asɛm bi no, ɛnyɛ, ɛnyɛ, kyerɛ sɛ, ɛnyɛ, ɛho nni mfasoɔ koraa sɛ wobɛyɛ biribi saa. Keep it to yourself. Sɛnea woka yi deɛ, ɛkyerɛ sɛ nnipa adi w'awu paa o. Oh! Menka sɛ wɔadi m'awu. Mɛka sɛ wa, wa, wɔakyerɛ me nyansa nti, me nso masua. Makyerɛ wo nyansa. Nti masua. Nti wo nso woasua. Mm. Obi baa show yi so ɛbɛkaa sɛ abusua a wɔbɛtɔ mu no wanu ne ho. Na wode a bɛtɔ mu no wohu ne sɛ? Abusua no yɛwɔ tenten na tiatia. Sɛ meka ne sɛ tenten side hɔ no deɛ a asɛ ɛɛ menka sɛ manu me ho na mmom deɛ mɛka ne sɛ. Sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, akɔyɛ me ne me mma, me ne me mma, me ne me mma nti no, mma abusua no nka ebi wɔ mu o, nkurɔfoɔ anyi ayɛ a nka ɛwɔ mu kakra. Na sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtenetene wɔn nsa ama no asoso nkurɔfoɔ so no, ayɛ problem. Nti no, saa abusua tenten line no hɔ no deɛ, ɛyɛ a na asɛm kakra wɔ hɔ but sɛ ɛba no me. abusua ketewa no, ɛyɛ me, me maame, me papa, me nuanom deɛ a, menka sɛ menu me ho because wɔn, abusua no agyina m'akyi wɔ nneɛma bebree ho, titiriw ne me parents. Ade bi wɔ hɔ a, me ara metumi hu sɛ no, I'm out of the lane but especially me maame, my mother will encourage me. Me maame bɛ, mekae mmerɛ bi. na me asɛ meyɛ biribiaa mede tare a na wa ei meyɛ sɛ forms ne mɛkɔtɔ a yɛnfrɛ me kyɛsɛ wei ne mɛyɛ a biribi ayɛ basaa asɛ menhu abrabɔ no so sɛnea ɛteɛ na meto me dan mu mehyɛ wɔ ti nisuo ti nisuo ti nisuo sɛ mente ase adɛn na menkoaa deɛ adeɛ bi a nkurɔfoɔ yɛ ɛkɔ no menkoaa meyɛ a na agye agu Adɛn? Ɛyɛ dɛn na aba? Na dɛn na mayɛ? Dɛn paa nti? Mebisabisa me ho nsɛm saa. Mete nisuo papa. Enti sɛɛ na mete nisuo wɔ dan no mu nyinaa no, na me maame abɛgyina me dan akyi abom, abom, abom, abom, abom. Na ade baako nso a meyɛɛ ne sɛ, mempɛ sɛ ɔbɛdwendwen bebree bɛhaahaa nti no,

Mibuee me maame ma no baam. Asɛm a maame no ka kyerɛɛ me ne sɛ, M'asɛm a mereka nyinaa na ɛwɔ m'ano a mereka nyinaa ne sɛ, Maka akyi wɔ abrabɔ mu. Nanso me maame baeɛ no, eh, ɔbaatan, maame wei tumi bɛkyekyee me werɛ. Ɛtumi, ɛnti na medi kan kaa sɛ, nsɛm kasa deɛ, nsɛm a ɛfiri yɛn ano ba no, ɛyɛ very strong. Na kyerɛ sɛ wohu sɛ abrabɔ mu waka akyi? Mm, ebia na yɛ m'adwene na na ɛyɛ me saa. Mehu ne saa. Sɛ woka sɛ woakɔfa forms bi a yɛamfa. Ɛɛ sɛ wohu sɛ nipa da wokɔ w'anim nyinaa abrabɔ mu no ebia bɛtrae so bɛmaki progress ne ade ade but wobɛtrae na ɛhwan? Wobɛtrae, you wonim sɛ it wowɔ nea it take it to sɛ baabi a nkurɔfoɔ wura a me nka ɛwɔ sɛ me nso metumi wura hɔ bi but ɛnkɔ saa. So ahu? Ɛnkɔ saa. Enti ɛyɛ saa a, wobɛdwen saa sɛ, 'Ah, ɛdɛn na menyɛɛ no yie? Anaa ɛdɛn na ate twoma? Oh, metɔeɛ ara tɔeɛ, tɔeɛ, tɔeɛ, tɔeɛ, tɔeɛ, tɔeɛ. Na ɛm, ɛmfa. Na ɛmfa. The, the saddest part wɔ ho ne sɛ, na nkwadaa bi a mɛkyerɛ wɔn adeɛ. Na ayɛ sɛ me matumi akyerɛ nnipa no adeɛ. ama ɔno atumi ahu atwerɛ atwa afa me ho atɔ forms ɛrekɔ sukuu na wo a ɔkyerɛ no adeɛ no te wo ɛnyɛ sɛ ɛbɛyɛ ɔya but woyɛ nipa ɛdɛn a wobɛdwene sɛ ɛdɛn na ɛnyɛ yie ɛdɛn na ate twoma ɛdɛn na ɛnkɔɔ so sɛnea ɛsɛ sɛ ɛkɔ no. Gyina na hu ne sɛ biribi rekɔ so wɔ wo nipadua no mu anaa anaasɛ biribi rekɔ so ɛfa ho. Na me deɛ menim sɛ sesei no nneɛma na mabɛhu sɛ Ɛyɛ matter of time. Kan no, berɛ a na saa nneɛma no rekɔ so no, na mehu no sɛ asɛ nnipa bi ara wonim sɛ ebia me deɛ wei na ɛyɛ ma me, nso so nea wo sɛ ɛyɛ ma wo no, ɛnyɛ mma Nyankopɔn. Nti mehu no sɛ asɛ baabi a na ɛsɛ sɛ mefa no, ɛna memfaa hɔ. Ɛna ɛkwan a na ɛwɔ sɛ mefa so no, ɛna na memfaa so. Nti seesei woahu kwan no afa so? Nyame adom kakra nkakra ɔno awurade no aa mede sesei mesɛ ɔno antɛki ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ahaa na ɔn drive me to the right destination because ebia neɛ mehu ne sɛ ɛyɛ ma me no mɛnsɔ ɔno awurade ani nti neɛ ɔno ɛsɔ n'ani no ɔmfa me mfa mu nkɔ. Nti sɛ wohu no sɛ baabi a na wopɛ sɛ woduru no woaduru? Mennuruiɛ.

Ɛnyɛ sikasɛm nko ara, sɛ emotionally meyɛ free. Biribiara mu no meyɛ free. Kɔsi sɛ ebia mɛtumi aduru sɛ ɛɛm mɛyɛ free wɔ nneɛma bi sikasɛm ho, ɛɛɛ kyerɛ sɛ biribiara ho, mma ateteɛ mu, abusua ɛ ɛyi sɛ woboa abusua, wotwa w'ani akɔhwɛ sɛ ɛnyɛ abusua mpo a, ɛ nnipa a ɛhia mmoa. titiriw because minim sɛ mahu sɛnea ahokyerɛ teɛ da nti, sɛ obi ho rekyere no a, ɛyɛ a na ɛyɛ me ya kakra. Nti da biara me mpae a mebɔ ne sɛ, Awurade mmoa me. Ɔmmoa me na me nso mintumi mmoa afoforo. That is me main mission, sɛ mɛtumi aboa afoforo. Ɛno ara no, especially orphanage. nkwadaa a wɔn awofoɔ nte ase because menim sɛdeɛ ɛteɛ sɛ sɛbe wo ne awofoɔ no te mpo na ɛda asɛn na wo ne awofoɔ nte anaa woannya ɛna dɔ anaa papa dɔ mpo na ɛte sɛ nti Nyankopɔn mmoa me na mentumi nduru baabi a mepɛ sɛ meduru no to extent sɛ mɛtumi arende a helping hand no menka da sɛ maduru baabi a ɛsɛ sɛ meduru. Hmm. Yɛretwa yɛ asɛm no so na wokaa sɛ mmerɛ bi wotu wo ho hyɛɛ dan mu na na wosu no wo maame bae ɛbɛka asɛm kyerɛ wo asɛm bɛn na wo maame ka kyerɛ wo a wofi sɛ wode ato wo tirim ɛnɛ wode bɔ bra. Me maame ka kyerɛ me sɛ akosua Nea edi kan, obisaa me sɛ, Woadi mfe ahe? Na mintumi nka. Kyerɛ sɛ nisuo no ara na ɛba saa wawawawa. Me, mebu m'ani sɛɛ a na nisuo. Se mese mebue m'ano akasa koraa na nisuo. Enti maame yi bisaa me, Woadi mfe ahe? Mekae paa, obisaeɛ. Obisaa no wieeɛ na ɔse, Ɛhefa na wopɛ sɛ wokɔduru w'abrabɔ mu? Ɛdeɛn na wopɛ sɛ wonya ansa na w'ani asɔ nea Awurade ayɛ ama wo? na bio, wɔn, nea ketewa no a wowɔ no, woantumi anhu mfaso a ɛwɔ so a, ɛbɛyɛ dɛn na ebi abɛka ho? Wonka akyiri oo, nea ɛte ne sɛ, wuhu baabi a ɛsɛ sɛ wode w'ani kyerɛ. Enti seesei no, mɛboa wo, tie oo, me maame deɛ, baabi a ɔwɔ biara Nyame nhyira no, mɛboa wo na yɛabɔ mpaeɛ na woahu baabi a ɛsɛ sɛ wofa. So wahu? Enti, ampa ara nso, oh, mise bi wɔ koraa mpo a wohyɛ da wompɛ sɛ wobɛkɔ asɔre, wɔbae a, Awuraba, pue o, pue bɛsen wae, pue, pue. Ase sɛnea ɛdan no, ɛyɛ ne dea, nanso ɛnyɛ ne dea, wo da w'adan mu, meda me dan mu. So wahu? Enti no, ɛ, ɛ, ɛno no, enti me deɛ me, mɛka sɛ, Nneɛma a akɔ so ne wei nti, ɔbra abrabɔ deɛ yɛ ɔko pa ara. Anɔpahema ayɛ ɔko pa ara. Papapapapapapapa. Hmm, Yɛnsɔre dwumadie no so, na afotuo bɛn na wode bɛma ahwɛfoɔ a ɛrehwɛ yɛn na ɛnam wo nsɛm a atoo yi, obi nso rekɔ mu bi a, watumi agyina so de wo deɛ no ahyɛ ne ho den? Afotuo a mede bɛma ahwɛfoɔ a ɛrehwɛ yɛn nyinaa ne sɛ, sɛbe, nnipa biara hia nnipa. Aah nipa biaa wo te se dɛn? Wo yɛ ohiani se dɛn? Wo wɔ sika se dɛn? Wo hia nipa. Esiane se menhuu obi a ɔyare da dɛm a waka kyerɛ ne car sɛ bɛfa me kɔ hospital na car no ara bɛtu no de no kɔ hospital. Anaa sɛ waka kyerɛ ne sika sɛ bɛfa me fa me kɔ hospital na sika no asɔre anante abɛfa no akɔ. Nipa. Enti sɛdeɛ nipa teɛ biaa bu nipa. Sɛ woyɛ sikani, sɛ woyɛ hiani, nipa biaa wobɛhyia no wɔ asaase wesu biaa bu no. Hwɛ ewiase ɛrotate o, ɛde adaneɛ sɛ ɛnnyina faako da. Ɛnɛ wohyiaa obi na ɔda fɔm, ɔkyena wobɛhyia no na ɔwɔ soro. Woyɛɛ no bɔne a wohyiaa no na ɔwɔ soro, wobɛtumi ahwɛ n'anim? Daabi da. Wontumi nhwɛ n'anim. Enti ɛmfa ho ne sɛdeɛ nipa no teɛ, sɛdeɛ ɔte biaa bu no. Woreforo dua a, nnipa a wobehyia wo no, woresiane a, possibility sɛ wobehyia wo no, ɛyɛ one hundred percent. Meka kyerɛ wo. Etumi ma sɛ woreforo dua no, wobesiane, nnipa a wobehyia mu yɛ nnipa foforo a yɛsan esiane anaa yɛforo. Dabi da, wɔn a woreforo no, wuhyiaa wɔn no, wɔn ara na woresiane na wɔn asan asɛe aforo akɔ. Enti nnipa, sɛnea ɔte biara bu no. Ɛnna bio, wohyia nnipa na sɛ wontumi mmoa no a, meka mmoa a, yɛn Abibifoɔ no, yɛn adwene akɔyɛ sɛ yɛka mmoa a, mmoa kɔyɛ sɛ bi sɛ woma obi sika, woma obi aduane adi anaa woma obi atadeɛ ahyɛ. Ɛnyɛ ɛno nko ara ne mmoa o. Ɛnyɛ obiara na ebia ɔhia saa nneɛma no afiri hɔ. Obi wɔ hɔ a, mese, Ɔpɛ kasa tie wɔ n'asom kɛkɛ, nkuranhyɛsɛm bi atie, nsɛm bi a ɛbɛkanyan no, nsɛm bi a ɛbɛma no ahu sɛ ɔno nso bɛtumi ayɛ biribi wɔ abrabɔ mu, nsɛm bi a ɛbɛtumi ama no ahu sɛ ɔnka akyi, nsɛm bi a ɛbɛtumi ama no ahu sɛ ɔbɛtumi ayɛ obi, anaasɛ wo a woka saa nsɛm kyerɛ ɔbɛtumi abɛyɛ sɛ wo. Nti da biara maame wei ɛyɛ a mɛka sɛ Nyankopɔn nhyira no. Gifty aunty mepɛ maame n'asɛm for no reason maame ne nsɛm bi a ɔkeka no wɔ ho ɛyɛ a yɛma nsɛm a ɛhyɛ nkuran mfiri yɛn anum mmra ɛnyɛ obiara na ehia aduane o ɛnyɛ obiara na ehia ɔma me aduane di ɔma me baabi da ɔma me ataadeɛ hyɛ na sɛ nsɛm a ɔka kyerɛ me no ɛɛya na ekum kra mfasoɔ bɛn na ɛwɔ nea ɔde ma me no so. Mfasoɔ biara nni so. Na mmom woma me wei nyinaa no, na woasɛ rehyɛ me nkuran sɛ, Sandy, ɛnnɛ nyɛ yie, ɛnnɛ woda fam, ɔkyena wobɛtumi apagya, nti bɔ mmɔden, keka wo ho, kanyan wo ho, sɔre waka, na gye wo ho di sɛ wobɛtumi ayɛ a. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ woyɛ me mmoa, na wobɛma me baabi de me ti ato, na wonkyerɛ me kwan a, anaa wonka nsɛm a ebetumi akanyan me ama me nso mahu sɛ, saa wiase mu, wohyɛ abrabɔ ase a, yɛpɛ baabi a yɛde yɛn ti to, anaasɛ yɛhwehwɛ baabi a yɛde yɛn ti to. Woma me aduane di, na wonkyerɛ me kwan a fa so a wunya saa aduane no ma midi. Wonka nsɛm bi a ɛbɛhyɛ me nkuran ma mahu sɛ nnipa bi asɔre a, ɛsɛ sɛ wokɔpɛ nea wobedi a, na da biara wode ma midi, wode ma mehyɛ, ɛma me baabi da a. Wonyɛ me mmoa. Ɛnyɛ sɛ meyɛ ungrateful, menhu no sɛ woayɛ me mmoa. Kanyan me, hyɛ me nkuran, ma menhu sɛ me nso mɛtumi ayɛ by nsɛm a wobɛfiri w'ano aba. Than sɛ wobɛdampe me spirit, wobɛka m'ato fam asɛ menyɛ nipa mpo no, ɛntwa yie. Hmm, ɛntwa yie. Momma mensan bi. Yɛda wo ase. Me nso meda ase. Abusua life is so ɔbra ɛyɛ ɔko ɛnɛ maame Zandi anaasɛ madam Sandra na yɛnyaa no ɛwɔ ɛnɛ show yi so anaasɛ episode yi so ɛho bɛhia sɛ wobɛka kyerɛ wadanfo anaa wo nua na ɔno nso aba bɛhwɛ life is so ɔbra ɛyɛ ɔko yɛsan sɛ ne nsɛm no ato ne ne nsɛm no a waka no bi bɛhyɛ wo nkuran ne nsɛm no a waka no bi ɛbɛkanya mu ahu sɛ ampa abrabɔ no ɛnka akyi na nipa boafoɔ ɛne nipa Sɛ Awurade bɛfa obi ama no abu obi a, ɔde bɛfa nnipa so. Abusua, me din de Obi Piesie Nana Asare, wofrɛ me Kontommire a, mɛgyew so. Mene Kyeame a medi dwumadie yi ho ntintiman. YPM Media College nso na ɛsɔɔ m'asene boaa me ma dwumadie yi mede baa w'akwan mu. Me camera man a ɔkyinkyim camera no retwa yɛn sɛ dwumadie yi nso, bere na bere nyinaa yɛbɛgye berɛ na yɛagye agua na yɛatena ase na yɛatwa de abrɛ wo yɛ Owura Samuel na ɛretwa me kamakama. Meda wo ase wo nso a wohwɛ na abere nyinaa woba bɛhwɛ na wo subscribe na wo share ma wo nua nso ɛbɛnya bi ɛhwɛ. Meda wo ase paa.